A wedyn byddwn ni'n bwydo da yn y gia, neu byddwn ni'n troi nhw mas i'r ca wedyn ni yn ystod yr haf. A wedyn ni nôl i odro wedyn ni am hanner awr di pedwar o nos, a cwbl wedyn i penni erbyn hanner awr di wech, gobeithio ni. Mae, mae buwch odro mewn dyrnod uh, yn, ar y diet sydd ni fan hyn yn godro tua 25 o litres mewn dyrnod. A mewn blwyddyn, mae hynny tua, rhwng tua 8,000 o literi mewn blwyddyn. A'r buwch yn go special, mae gyda hi peder rhan istymog, yr abomesum, yr omesum, yr rumen a'r reticulum, sy'n galluogi ddi fita silwair a droi yn llath. Mae ffôn gael ei eni, a mae fe'n symud mlaen nes bydden ni yn, bydden ni'n alw fe'n Yn drisiad ifanc nes bod i tua blwydd oed. O fyny i wedyn mae'n cael ei galw'n drisiad neu mae rhai uh, ardalodd yn galw, galw ni'n anner. A wedyn ni, o fyny i wedyn, fydd hi'n mynd gyda'r tarw a bydd hi'n dod â llo. A ar ôl hynny wedyn bydd hi'n drisiad am flwyddyn eto, drisiad odro, a wedyn bydd hi'n dod yn fywch wedyn ar ôl ei ail llo wedyn ni. Wrth gwrs mae llawer o, o brids um, gwartheg i gael. Um, Ar eu pennau sy'n cael eu godro, uh, Forende yw'r Holstein, uh, y British Frisian, y Jersey neu'r Guernsey, a'r Brown Swiss hefyd. Mae ma bach o waniaeth i gael rhwng buwch odro a buwch beef, wrth gwrs. Mae'r buwch odro wedi gael ei bridio ar gyfer rhoi llath i ni, a mae'n gallu cynrychu lot o lath. Uh, Mae'r buwch beef wedyn uh, yn, yn aneifel sy'n rhoi pwysau arno, uh, bach yn dewach, a ddim yn cynrychu gymaint o lath, so mae'n... Mae Mae'r egni sy'n mynd i gynhyrchu llath yn buwch odro yn mynd i rhoi cig a braster arno ar fuwch bîff wedyn 'ny. Felly mae buwch yn ddibynnol iawn ar ffermwyr, dim dim ond i'w ei bwydo hi a rhoi dŵr iddi, ond wrth gwrs hefyd y buwch odro angen godro, fydd hi'n sâl os na geith hi godro, a wrth gwrs wedyn os yw buwch yn sâl hefyd mae'r ffarmwr yn disgwyl y rheoli, yn rhoi moddion iddi neu ei injecto iddi neu beth bynnag sydd angen. Um, a hefyd y ffarmwr sy'n sy gwneud siŵr bod dim byd yn ymosod ar yr anifeiliaid a bod dim, dim niwed yn dod iddyn nhw. Felly mae'r fuwch yn ddibynnol iawn arno ni uh, fel, fel, fel ffermwyr. Felly, wrth gwrs, gyda godro unrhyw wartheg, mae y TB yn uh, gallu bod yn tipyn o uh, yn benbleth hyn i gyd. Um, chymod, maen nhw'n gallu dala fe o'r uh, moch deiar neu bwch y danas. A mae fe'n ymledu rhwng y gwartheg a ar ôl gael ei testo a bod nhw'n cael ei pigo lan bod TB gyda nhw, yn anffodus mae rhaid i rheini fynd i'r lladd-dy a bydden nhw ddim yn cael aros ar y fferm dim rhagor. Felly ar ôl i fuwch bennu godro, mae bywyd godro wedi dod i ben, fydd hi'n cael mynd either i'r marchnad neu i'r lladd-dy a bydd hwnnw'n gael wedyn i gynhyrchu ac yn troi yn gig. Uh, wedyn ni gyd yn bita wedyn ni. Mae sawl waniaeth math o gig yn gallu dod o ddi ar buwch. Uh, pethau da chi fel joints cyn o di sil os ydyn nhw. Uh, er, rhywbeth arbennig ar gyfer uh, slow cooker, neu sticks, mince, uh, dice. Mae ma lot, lot o waniaeth cymalau. So beth sydd da fi fan hyn yw rump. Mae hon yn ideal ar gyfer uh, cyn o di sil. Neu wrth gwrs maen nhw'n cael eu torri ar gyfer steaks. godro da gynta, ni'n sychu cadeirau, ni'n godro, a wedyn mae'r y llath na yn mynd trwy'r uh, y pipework i gyd i'r tanc, a ofyn i wedyn bydd e'n cael ei uh, dynnu lan i'r uh, shed lath fan hyn, ble byddwn ni'n pasteuriso'r llath, A wedyn, p'un ai oes angen uh, sepur eto llath yn ei hufen neu bido, a wedyn mae'n cael ei oeri a'i ffiltro fan hyn wedyn ni. A pan bydd popeth yn barod wedi oeri, uh, bydd e'n gymryd mewn i'r peiriant sy'n tu ôl fi fan hyn, a mae pobl yn lli dod a prynu'r llath. So, fel chi'n lli gweld, mae dwi e ddim yn bell o dod o'r parlwr godro i fan hyn, ond rhyw cwpl o llathur sy'n rhwng hon i fan hyn, a hwn yw'r A gosa byd gewch chi yw'r llath straight o'r fuwch. So pan greiddwch chi'r stand lath fan hyn, y peth cyntaf i wneud wrth gwrs sy'n mynd i brynu botel. Um, Mae'r botel fach chi'n prynu ddi a mae gyda chi am byth wedyn wrth yn ôl a'i pryd bynnag chi'n moyn. So chi'n agor y drws, chi'n talu amdani, a wedyn chi'n symud draw i'r peiriant llath, Chi'n talu eich arian, eithr gyda cynogau neu gyda carden y diwrnod yma, a chi'n dewis faint ych chi'n moyn a pwy laeth ych chi am. Ych chi'n ni'n gwerthu llaeth cyflawn a hanner sgim. A wrth gwrs, gallwch chi adio uh, waniaeth blasu iddo fe, pyn o'ch chi'n moyn strawberry neu chocolate neu uh, white chocolate and raspberry ar y funud. Uh, chi'n adro hwnnw at y llath a chi'n rhoi gwrdd cymysgad iddo fe a gael y sgytlach. Uh, wrth gwrs mae mudiad y ffermwyr ifanc yn mudiad arbennig i fod yn rhan o. Uh, cymryd rhan mewn uh, stock judging, uh, ysteddfodau a cystadlaethau rali. A yn sicr mae wedi rhoi lot o um, Fel adnoddau i fi gael defnyddio mewn bywyd, yy jyst disgwyl o ran stoc, yy hefyd y gwaith llaw o ran yy gwaith cod neu bach o bopeth rili. Does dim terfyn i beth mae'r yy y ffermwr ifanc yn gallu neud i bobl, so ma' fe'n arbennig a ma' ma' gofyn yy cymryd rhan.